Kidiki nĩwe minister wa ũrarĩ minister wa interior Yes. na Kidiki nĩoĩ Mm. Shakahola kwambia kumbũrio Mm. ona ti thirikari Yeah. yatũmire kumbũrio kaburi iria cia kũrĩa Shakahola Nĩguo. nĩ andũ Ĩĩ. nĩ andũ ma raisire Nĩ mũ- Nĩ mũrĩithi. nĩ mũrĩithi wa, wa, wa raisire Aram Mworia o ũguo na. yes o ũguo Mm. na i- kaburi iria cimbũririo na andũ arĩa maimbũririo Mm. marĩ makĩria ma magana Mm. matandatũ Mhm. Thirikari ĩgĩcoka ĩkĩona nĩ ĩgwĩconorithia mũno thĩinĩ nginya wa thĩ Mm. ng'ima, Mm. makĩhinga Andũ matige ũhoro gũthiĩ. ũcio. Mm. Up to now, Kĩbiki ndanatwĩra nginya ekehĩtithio. Mm. Nĩ andũ igana maimbũririo, Mm. Nĩ andũ igana monete. nĩ andũ igana monire andũ ao, Mm. tondũ DNA nĩ ciambĩtie. Mm. Eh, na andũ arĩa makiri magigi nĩ mekwenda andũ ao mamenyo kana kana nĩ nĩ- nĩ amwe a mahĩndĩ marĩa mekũrĩa. Mm. Andũ acio voices icio ciothe nĩ ciakiririo. Mm. Na ũhoro ũcio ũgĩthira na ũgĩthira. Mũndũ ũgwĩtwo Mackenzie eeh nĩ tuonire e igoti-inĩ nake oho. No angĩkorwo andũ acio makuaga nĩ ng'aragu rĩ, oro ũguo rĩ, nĩ makĩendaga gũgĩtua. Andũ aya marĩaga nĩkĩ njera? Maheagwo irio nĩkĩ njera? Na makarĩa na matirakua o. Yes. Ngai agatũ favor. Rĩu bũrũri ũngĩ wa- wa- Na tiga nĩ Ngai brother. Ngai nĩ onete mũndũ ũyũ. Eh? Ũrĩa agatwĩka. Ngai akĩmenya kure. Ngai nĩ arĩtie na njĩra nyingĩ Na mũno. nĩ ũyũ ndwarĩ wa mũrengo ũyũ. Niĩ rĩ, Nĩ waregete mũrengo ũyũ. ndaregete, Eh. no rĩu nakuo rĩ, Na ngakũhunjĩria ũhoro wa mũrengo ũyũ ũkaũrega mũno. ngaũrega mũno, Nginya ngakũhoera. no ndũkariganĩrwo atĩrĩrĩ, Eh. onokorwo nĩ twacokire tũkĩhana ka twacenjia-rĩ, Mm. nĩ tondũ wa pressure. Yes. Tondũ wathiĩ kwĩ mamu wanyu, Eh, wathiĩ eh. gwĩ baba wanyu, Eh, andå na ngirindi wathiĩ kanitha-inĩ, akuĩtwo nä hurumbarå agũithia pasta nĩ waya, me hurumbarå igå wathiĩ kũrĩ arata aku kũnyua cai, Eh. ndũngĩre kũnyua cai na thayũ. å gä kora na wä thä yaku Rĩu ũkorwo ĩika wĩ wika, ũkiuga atĩrĩrĩ onokorwo nĩ njũĩ mũndũ ũyũ You nĩ cannot mũi- beat mũndũ- them. mũndũ ũyũ nĩ mũirũ-rĩ he ruru yugaga atĩrĩrĩ if you can't beat them, Join them. join them.

Nĩ tũmwendete mũno mũno makĩria na nĩ wega nĩ tondũ wa inyuĩ mũratũbuata, arĩa mũroka mũkerorera, inyuĩ mũra comment, Ngai witũ aromũrathima. Nĩ ngwenda kũmwĩhoya mwĩtĩkĩre, werorera, wee ndĩrarĩria rĩu ndagĩka ĩno, werorera video ĩno, o rĩu ũrerorera, ũkahihinya harĩa subscribe nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkũria channel ĩno na Ngai witũ nĩ egũgwĩka wega. Rĩtwa no rĩrĩa niĩ njĩtagwo Macharia wa Wairimũ the CMG himself. Na nĩ ngenete mũno mũno mũno nĩ inyuĩ tondũ nĩ mwĩtĩkĩrĩte na mũgatũ encourage atĩ nĩ ithuĩ njamba iria Ngai atũmĩte tũrore kĩrĩma gĩtikae kũhurunjũka. Twĩ na Mheshimiwa GG ngũmũhe akũgeithie nĩ kuma kũrĩa Gatũndũ North

Nĩ mekũmenya nĩ kĩrĩ ene. Nĩ kĩrĩ ene. Kwanyu nĩ gũtuonetie mwaki. MP wa Njohi ena ena gĩtĩ rĩngĩ. Aroririe aroririe mũikari wa Gatũndũ nĩ ũramwĩrire nĩ ena gĩtĩ rita rĩngĩ. Ona rĩrĩ, to kuga ti kuga araiga ndarenda gĩtĩ. Nĩ mũmũhei. Hatarĩ. Hatarĩ. Rĩu hatirĩ mũmũhei. Tondũ gĩtĩ ndũĩ nĩ wĩra. Nĩ wĩra sure. Na mũingĩ nĩo mandĩkanaga. Nĩguo true. Na nĩo mabutanaga. na nĩ mamũbutĩte already na thĩ ya kĩroho nĩ araigua o kiki eh no rikiki no rikiki na rinae arĩ naye tũtirariminĩta etagwo kũrũria Eh. rĩrĩa ahoyaga kura Mm. no rĩu etagwo kũrũrĩrwo Ah, na nĩ mũrũrĩre mũndũ ũcio nĩ aratũruma mũno nĩ araruma andũ mũno Mm. No maũndũ mangĩ nĩ. Aciari a Gatũndũ no thĩna wa monaga mũndũ. hihi maũndũ marĩa andĩkaga? Nĩ monaga na makarakara mũno Mm. tondũ nĩ mwanake mũnini mangĩreciririe no amente anake, amente airĩtu ao. Mm. Nĩ mũndũ wĩna young family, Yeah. ũngĩkorwo akĩheana hope Mm. kũrĩ andũ arĩa marenda kũgĩa families. Mm. Nĩ mũndũ ũngĩragĩire na ũhoro wa gwetha opportunities Mm. kũrĩ andũ anini. Mm. Unfortunately, Mm. andũ a Gatũndũ North Mm. maraigua gĩconoko kĩnene mũno tondũ nĩ mũndũ ũconorithĩtie Gĩkũyũ, itũra ingiuma rĩa Gatũndũ North, hena andũ twarĩ nao harĩa Gĩtuamba nduka-inĩ, kwarĩ mathiko mararĩ ma nyũmba ya Rev Mshache, harĩ na andũ angĩ tũrathiĩ tũcemanĩtie nao harĩa Kamwangi nduka-inĩ, handũ tũnyuaga cai hetagwo ha Wanjambi, na ũkaigua andũ nĩ arakaru mũno na makerira mũno, no nĩ tũragĩciria angĩkorwo no nginya tweterere irebe, nĩ tũgweterera No angĩkorwo harĩ ũndũ ũngĩkwo mbere ĩyo, ĩĩ, onaguo no tũwĩke, ĩĩ, otherwise gũtirĩ na ũru gatũ no, ehe, no tũrehang'ia ehe. Ngai e mbere. Nĩ ndakena mũno Mm. nĩ kũigua a, ũrĩa ũkũrĩa macinani Gatũndũ Ĩĩ, North. Yes. Na rĩu we nĩ- nĩwe wĩna riboti ĩrĩa njiganĩru ya atĩ Gatũndũ North Ĩĩ. ah, andũ nĩ maraigua nĩ mateire mbaũ. Andũ nĩ mateire mbaũ Mm. na hena extension Mm. ya Gatũndũ North wa mbere rĩ, Mm. nĩ kwa arĩmi na ũndũ ũrĩa development ĩrĩa nene mũno mũheshimiwa wothe mũthure angĩtwarĩra andũ a Gatũndũ North mbere ya kwaria ũhoro wa maũndũ ma bara. Andũ aya maraunĩka moko me ngari-inĩ makomete ngari-inĩ na atumia. Mabatiĩ kwamba kwaria ũhoro wa makandania ta rĩu nĩ kũrathurirwo mĩnĩsta ũyũ wa ũrĩmi Mm. eh, mũndũ ũgwĩtwo mwĩhia Mm. na wa harĩa mũkũyũ-inĩ turo-inĩ Mm. na hau hao nĩ harĩa gwatuĩkaga tene okorwo nĩ waiguĩte hĩndĩ gwatuĩkaga atĩ maria nĩ aronekana Eh. onaga Nyina wa Jesu. Eh, nyina wa jesu andũ maimaga ng'ongo na ng'ongo Eh. mathiĩ hau turo-inĩ Eh. mĩnĩsta ũrathurirwo njĩhia mwĩhia nĩ wa hau Aha. Na nĩ araigire ũndũ ũramakia andũ a Gatũndũ North na andũ a Central. No rĩu tondũ kwarĩ na process ya impeachment, hihi andũ matinaigua. Mũndũ ũgwĩtwo CMG nĩ ũndũ wa kũmakania kũigua minister wa agriculture thutha wa Mithika Linturi wa Kogoto gũthiĩ, wa Wabunda, ũrĩa ũrokire mwĩhia aroigire. atĩ nĩ kwahingwo wendia wa ngandania Mm. kuumaria haha Mm. nginya 2025 Mm. mweri wena Andũ meke atĩa? atĩ kwambe gũikare ũguo no Andũ ngandania marĩ- ci ma- mũtĩ marĩ- igũrũ Ngandania cia cia gwa andũ makarĩa. ĩ mamenye ũrĩa mekũhiga cirĩo nĩ ngarĩ nĩ ngara irĩagwo nĩ ngara Ah. kuu igathika So Arĩa magĩtherũkie. unfortunate. Andũ a Gatũ North nĩ arakaru Mm. tondũ mena mũmbunge ũngĩrambire ũngĩgĩthiĩ arie na mũndũ ta ũcio amũrie atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Gatũ North tũ producaga every month tani ngiri igĩrĩ cia ngandania. Mhm. Koguo ũkĩaria ũhoro wa kũhinga mĩeri ĩtandatũ Mm. exportation ya ngandania Mm. ũra affect economy ya Gatũndũ North. na njĩra nene mũno. Tondũ kwĩna andũ mahingũrĩte nduka, marendia ngandania harĩa kaguo ka Mwangi nĩ harĩ andũ acio, harĩa Gatũkũyũ nĩ harĩ, andũ acio othe matirĩ. Na ndũkariganĩrwo ũhoro ũyũ wa mũrĩmi wa Gatũ North na Central nĩ ũkũ affect wo mũno tondũ ciaca icio irarĩ ho, nĩ twarĩ na Wainaina Wanjangũ. Wainaina Wanjangũ by the way aciarĩtwo kũrĩa Gatũndũ North. Oh, eh. No gatũ no no gagĩthiĩ gwetha wara maro na thĩka. Eh. Na Wainaina wa Njangũ nĩ tondũ wa siasa iria ciokire bũrũri ũyũ Eh. after Uhuru kwehera. Mm. It is so unfortunate atĩ kambuni ciake cia ngandania nĩ ciahingirwo. Aya, eh. Ndakoretwo gũkũ akĩhũra biacara gũkũ. Mm. Na akoretwo After this, hĩndĩ ĩno aretha gĩtĩ na Ĩĩ after election. Eh. Ĩĩ na nĩ ũru mũno tondũ Wainaina wa Njangũ arĩ thĩinĩ wa camp ya William Ruto Yeah. ona agĩetha gĩtĩ. Nĩguo. Na

Mm. na thirikari ĩno na marĩ kampu-inĩ ya William Ruto Mm. na Gachagua Mm. nĩ ahingire kambuni icio kũrĩa Thika Mm. kambuni yake kũrĩa Thika yandĩkĩte andũ ngiri igĩrĩ na magana mana 2000 arĩa matarĩ wĩra arĩa assist- mabutirwo mwaininĩ wa Njango Mm. ahinga kambuni icio na agĩthamĩra bũrũri wa Uganda Mm. na Tanzania na Rwanda akoretwo gũkũ gwacoka gwatuĩka rĩu ningĩ andũ arĩa anini maragũraga ngandania na nĩkĩo gĩatũmire wone wone andũ mangĩthura mũndũ mũru ũrĩa economy yao ĩgũthagwo Mm. andũ makiuga ĩhĩ tũtigũthura ũcio tũgũthura ũyũ Mm. ngandania hĩ- last year hĩndĩ ya Uhuru egĩtĩ-inĩ Mm. kiro ĩmwe Mm. yaimaga ciringi igana rĩa 70 Mhm. 1 kg Mhm. today as we are speaking kiro ĩmwe ya ngandania ĩroima ciringi 60 Ũguo igana rĩkarengwo rĩkagũthio. igana rĩkarengwo Na wainĩra wa njangũ nĩwe wang'ũragĩra ndũngũ. Mm. Then eh, nĩrĩoka ningĩ nĩ arengwo igana. Acoka agũthwo. Acoka Kambuni ya agũthwo kambuni ya gũthwo, andũ mate mawĩra. Rĩu ningĩ broker iria iragũraga 60, nacio nĩ cierwo itika export, itikagũre nginya next year mweri wa ĩna. Wah! Ndĩrona tarĩ ihinda rĩrĩa rĩeragwo atĩ, eh, bunda, Eh. eh, mbarathi yambe ĩkĩrwo badizo yes yambe ĩtige gũciara ĩĩ nĩ gacohi karĩa karendio ĩĩ ĩcoke yohwo magũrũ ĩkinyĩrwo nĩ bunda kinyĩrwo nĩ bunda rĩu barathia nĩ njĩkĩre badizo bunda ĩteng'ateng'ere nyita nayo bunda Bunda ĩhane ĩteng'ateng'ere. ndĩgaciare ĩĩ ĩcoke Nĩ bunda akũre. nayo eh, barathia ohwo magũrũ Atĩ nĩgetha bunda ĩteng'ateng'ere. Ĩmĩkinyĩre. No ndĩngĩtiga kũkamba hi. Ĩĩ no ĩrĩkamba hi ho. Hi ho. Reke tũcokie message ii haha. Eeh. Ah, he mũndũ ũretwa rĩrĩ, ah, Yes. ah, Trotwood. Mm. Arauga, this mheshimiwa is very enlightened. I remember Orenti Mama tribalistic politics. Mm. Ũcio ara appreciate your presence in this channel. Thank you. Aya, he mũndũ ũretwa Catherine Mwanĩke arauga, they see Gachagua

Ah, Kelvin arauga Allah Eh, na ngei ingĩ hena maratũhetwo heo mĩrĩ kĩnũthia nĩ ndakuona Jane wa ngũi mm, arauga nĩ ndĩramũthikĩrĩria thengio mm. Ah, Rose- Rose- Rose Munio arauga Jubilee Party leader ni Uhuru Kenyatta andũ aitũ thengio mũno Mm. Ah, God bless you so much Mm. Ah,

na gũkorwo gĩ coordinate na Yes. gũbanga yes nĩ njũĩ o ũrĩa mahinda marathiĩ rĩ Yeah. ngai nĩ egũtũma indo iria ũrabatara cia wĩra ũyũ yes ĩĩ ma nĩ agũtũmĩre tũracibatara nĩgetha wĩra ũhote gũthiĩ haraya ta rĩu andũ aya tũngĩ engage life yes Ĩĩ. Ĩĩ, tũngĩamarĩria live yeah nĩgetha tũikare tũkĩaranagĩria yes no no wega tondũ nĩ maratũbuata Nĩguo. marahota gũ create time yeah na nĩ wega mũno inyuĩ mũratwĩrorera na mũka like yes mũga subscribe mm. tondũ eh, nĩ wega wona gakara ga- gakara Kamwa. Ke- kena mwaki handũ Eh. reke kahurutĩrwo Nĩguo sure. nĩguo mũigai wa Njoroge aigire Eh. gatige gũitĩrio maĩ Now back to Kidiki. yes Trotwood nĩwe wauga Eh. atĩ Kidiki agĩrĩirwo nĩ kwĩra andũ yes at this particular moment Mm. ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo Shakahora Shakahora. na kĩndũ gĩgwĩtwo uh,

Thirikari ĩgĩcoka ĩkĩona nĩ ĩgwĩconorithia mũno thĩinĩ nginya wa thĩ Mm. ng'ima, Mm. makĩhinga Andũ matige ũhoro gũthiĩ. ũcio. Mm. Up to now, Kĩbiki ndanatwĩra nginya ekehĩtithio. Mm. Nĩ andũ igana maimbũririo, Mm. Nĩ andũ igana monete. nĩ andũ igana monire andũ ao, Mm. tondũ DNA nĩ ciambĩtie. Mm. Eh, na andũ arĩa makiri magigi nĩ mekwenda andũ ao mamenyo kana kana nĩ nĩ- nĩ amwe a mahĩndĩ marĩa mekũrĩa. Mm. Andũ acio voices icio ciothe nĩ ciakiririo. Mm. Na ũhoro ũcio ũgĩthira na ũgĩthira. Mũndũ ũgwĩtwo Mackenzie eeh nĩ tuonire e igoti-inĩ na akĩohwo. No angĩkorwo andũ acio makuaga nĩ ng'aragu rĩ, oro ũguo rĩ, nĩ makĩendaga gũgĩtua. Andũ aya marĩaga nĩkĩ njera? Maheagwo irio nĩkĩ njera? Na makarĩa na matirakua o. Game ĩno yothe niĩ no ndĩmĩ associate-ire na siasa cia 2022 Mhm. nĩ ta sacrifices Mm. nĩ ta magongona marutagwo Mm. andũ marĩo na andũ manyuo na andũ manyuo thakame na moragwo na Mm. makue Mm. nĩgetha andũ fulani Mm. moe iti So it was Yes, like, yes. uh, a rituals kind of. ciarĩ rituals tondũ rĩu rĩ Mm. ah, ti kawaida Yes. especially mũgĩkũyũ Mm. nĩ mũndũ mũgĩ Muno. ti kawaida andũ magana mau mothe

tũtatarĩtie arĩa monaga kware Mm. na tũtatarĩtie na arĩa makĩagire Mm. more than 60 Maugaga gũtirĩ mũndũ wagire. no no maige tondũ ciana ciao cirĩ o nyũmba Eh. no maige tondũ atumia ao marĩ o nyũmba Mm. No Na rĩngĩ ũhoro- kũrĩ andũ magire na cia- na- na arĩa ma- ciana ciao ciagire nĩ andũ matarĩ na voice. matarĩ na voice no no mukinyie voice yanyu angĩkorwo we mundu wa- na mundu wanyu wagire Mm. hĩndĩ ya protest ya Gen Z yes no andĩke ha comment-inĩ Mm. ena namba yakwa ya WhatsApp Yes. ĩkoragwo haha Mm. no ũtwandĩkĩre through wa- through WhatsApp na Yes. mũndũ wothe ũrenda communicate nani Mm. communicate through WhatsApp Yes. namba ĩyo nĩngũmĩkĩra haha yes Ĩĩ. na ndigwĩciria kĩndĩ kĩhena ũndũ wa bata eka

ũici wa mahiũ. Yes. Nĩ kũrĩ anake na gũkũ Kwale mabangĩte ũrĩa nyamũ ciothe ci gĩthaka cirĩhotaga kũmenyekana harĩa irĩ na kana ĩna ihu kana ĩna thĩna wa mwĩrĩ na nĩ anake aitũ athomagĩra haha Karatina University. Such eh, in, in, That in, brain. innovations Mm. thĩinĩ wa security sector Mm. nĩ ĩrabatarĩkana Mm. It's so unfortunate atĩ akorire thigari igĩka patrol ũtukũ Mm. ikĩnyita andũ magathiĩ thĩinĩ nĩgetha mote magana matano matano na makigora ũguo Mm. so unfortunate Mm. atĩ aratigire arakorire borithi itarĩ uniform Mm. na itarĩ iratũ Mm. na aramacenjeirie ũkara

mabũrũri marĩa mangĩ Mm. nĩ ũkuona ta rĩu okorwo nĩ ũhoro wa, wa, wa, wa, wa ngari Mm. wa accident cikä happen bara Mm. ngari ĩngĩhutania na ngari ĩrĩa ĩngĩ Mm. within 15 minutes Yes. ngari ĩyo ĩkoragwo yeheretio Mm. na icio ĩgakorwo ĩgĩcũngwo Mm. hatikagĩe jam jam Mm. gũkũ Nairobi ũngĩrora city Nĩtũ nina five hours. Five hours ũkona mũthigari agĩgoka. Yeah. Nĩgetha ningĩ na ũkona maratathi. Ĩĩ. Ambie kũihũrĩria bara. Mm. Ahingĩrĩirie andũ. We are Yeah. wasting time Mm. na resources. Mm. But eh, Professor degree ciake itinatũteithia. Nĩ nyingĩ no anga no ndigiri cia kawaida. Itinatũteithia. Ah, Rĩu rĩ, ah, he mũndũ watwĩra atĩ andũ marona Gachagua arĩ foolish Mm. na nĩ mũndũ very clever. Mm. Na hena ka issue kũnjĩrĩte onokorwo tũtikũgweta station ĩrĩa yarĩ athiĩ rĩ, ĩĩ kwĩ na ũhoro atĩ nĩ ararĩ oke Hwaĩ yes thĩinĩ wa station ĩmwe ya iria irehaga ũhoro ũyũ wa siasa ĩĩ ah, na ũratuĩka macini irarĩ gwake mm kamera nĩ irakinyĩte ĩĩ ah, Andũ nĩ presenters irakamera. mararĩ kũu na ngũnũ irakanaga kũracoka kũraima atĩrĩrĩ atĩ thimũ ĩmwe nene ya kuma na igũrũ ĩroiga microphone ĩyo nĩ yage mahiga immediately immediately kamera ithire mwaki reke twambe tuge atĩrĩrĩ na William Ruto mm. na Kidiki mm. mambe mamenye ũũ nĩ kũrĩ rights mm. na nĩ kũrĩ freedoms ci thĩinĩ wa framework cia constitution yes kwĩ maũndũ ũtangĩ deny mũndũ nĩguo ona mũtarĩ mwena ũmwe yes ĩmwe yacio Mm. nĩ right of information yeah mũndũ angĩenda kũingĩra wabici yothe ya thirikari Yes. to access information yes no athiĩ na amĩgĩe yes information ĩyo Mm. freedom ĩmwe ũtangĩhota kũhingĩrĩria mũndũ either njera Mm. kana nĩ criminal Mm. kana no Mm. nĩ freedom of expression Yes. kana kwaria Yeah. Speech. Expression. expression Mm. na nĩ tũronire attempt ya mbere ya kũrĩa senate Yeah. ya gacagua arorire rĩ Yeah. nĩ mahingire marĩtũ mao na baba senators Yes. na makĩaga kũmũhe em, kĩhoto gĩake Mm. gĩa gũthikĩrĩrio Mm. tondũ tokorwo hihi na gacagua angĩarekire angĩaheirwo mweke Mm. angĩokire oige we nĩ ya resign

eh, station Mm. ĩmwe yacio the main house ĩmwe Mm. na araimwo mweke ũcio whoever ũrahũrire thimũ ĩyo Mm. na ũrĩa kũrathire Yeah. nĩ tũkwenda kwĩra bũrũri ũyũ Mm. no mũgirie gacagua kwaria Yes. citizen Mm. ktn Mm. ntv Mm. kameme Mm. kana kũrĩa kũngĩ tondũ ndarĩ- tondũ ti media houses ciake Yeah. No Gachagua mũtingĩhota kũmũgirĩrĩria Mm. gwĩtwara directly Mm. kũrĩ andũ kũrĩ andũ na amahe ũhoro. yes Na kĩu nĩkĩo rĩu gĩkũmakora. yeah Actually, Mm. arĩa mataraga thirikari, Mm. kaba makorwo makĩ encourage Gachagua arie na media houses. yeah Tondũ egũkorwo akĩarĩria community yake mm. na iga ũrĩa ekwenda kuga na Mm. no mahote gũ counter. yes Tondũ mamũgirĩrĩria

ĩtagwo atĩa ĩ- ĩno Mithika. mithika rĩ yes Eh, somehow Mm. mithika angĩrĩ thĩinĩ angĩrĩ thĩinĩ kana angĩrĩ na kĩsi kwa Yes. DCI yes na no ndarĩtwo no ndarĩ Ah, ndarĩtwo atĩrĩrĩ ona ndarĩ areka record Aca, statement aca. nĩ agĩrĩire atwire no Yes. haca Eh, mbeca ciathire mũhuko-inĩ ũrĩ kwa Wow. maiga mai ma bunda yes eh, na mai ma ngũkũ marĩa andũ mendagia atĩ nĩ na bataraitha ndũkariganĩrwo atĩrĩrĩ Mm. kũrĩa gwitũ gatũndũ nothi rĩ Mm, kĩmera gĩkĩ kĩrarĩ ho rĩ mm, andũ mahandire mbembe mm. cia mĩcau Yes. mbembe ĩna iria thĩiniĩ Mm. ĩkahakwo rangi Mm. wa pinki andũ makahanda ikĩaga kũmera o minister rĩu Mithika Linturi e minister wa ũrĩmi fertilizer noguo yokire ĩ maramu Mm. na ĩ mahiga Mm. ũngĩthikĩrĩria president ndĩraiguire akiuga two weeks ago Atĩ rĩu tũcokerie Ngai ngatho ĩ, bet- thimiti nyamenya mm, fertilizer ĩngĩ nĩ ĩroka Mm. already nĩ gũkinya ĩrakinya Mombasa. Mm. Ndiũĩ kĩrĩa gĩtũmaga William Ruto atũre aragia ũhoro wa fertilizer na ũhoro wa ũrĩmi. Mm. That means hau nĩho ngoro yake ĩrĩ. Yes. Na ndigwĩciria Mithika Linturi Mm. he ũndũ angĩekire Mm. atambĩte gũ consult na kũ involve Mm. His Excellency.

eh, God willing Mm. rĩu no twarie biũ Yes. tondũ tũtirĩ ciaca-inĩ Tire siasa hii. Eh, nĩ ũrona tarĩ ruto tũmĩte mũtuo gwe na mbembe cingĩhe Acha. Wa mbere Ngai nĩ mwega mũno. Ehe. Tondũ gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ continuously Mm. gũtirĩ kwaga mbura. yes nĩ tũrahoya ngai tondũ imera igĩrĩ kana ithatũ njega mĩaka imera ta inya mm, gũtirĩ kwaga mbura mm, na andũ nĩ mahotete kũhanda mm, na makagetha mm, ta rĩu kũrĩa gwitũ mũciĩ yeah, e, itũra rĩa Mang'u mm, Gatũndũ North yes, my own mother mm, ingĩthiĩ kuo thaa ici mm, ngũinũka na mũtu na Mhm. mbembe yeah, thiĩ ngathĩithie mũtu yes, na mũgũnda wake nĩ kuota nĩka mhm, kuota yeah, nĩka Yeah. na gwitũ ithuothe nĩ tũrathiĩ tũkainũka na tũbebe Mm. ũngĩthiĩ kwĩ my neighbors the same Mm. tondũ na mami ndahetwo mbeca cia wa- indo fertilizer nĩ thirikari Mm. kana mbembe cia kũhanda nĩ thirikari True. ũguo nĩ kuga ngai nĩ arathimĩte andũ Mm. na mũtu Mm. na mbembe Mm. William Ruto no ekĩte kaũndũ kamwe kega Eh. tondũ nĩ athire harĩa Nyayo Stadium Mm. na ahunjia Mm. na makiuga nĩ makĩhoya kũgĩe mbura Eh. no wega Eh. no ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ mbura no yure Eh. na yage gũkinyanĩra Eh, ya gũkũria nĩguo. koguo no ngai ũngĩhe andũ mbura Mm, you see ũrĩa bũrũri ũrathiĩ rĩ Mm. kwĩna irio mĩthemba mĩingĩ irathiĩ Irakũra. igĩũkaga Irĩũkaga. Mm, kwĩna marigũ mm, kwĩna ngwacĩ Mm. kwĩna mĩanga mm. kwĩna mm, eh, kwĩna kwĩna spaghetti na all that Yes. na ũngĩingĩra thĩinĩ wa family ciothe nginya icagi-inĩ today Mm, ũgũkora kwĩna spaghetti yes. ũgũkora kwĩna mũcere Mm, Tita rĩrĩa kwarĩte nĩ atĩ andũ marĩaga ngima peke yake. Yes. Na ũngĩthiĩ na gũkũ bara-inĩ nĩ ũkuona andũ mararĩa irio cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Yeah. Varieties cia mĩthemba mĩingĩ mũno ya irio. Mm. So kĩrĩa- kĩ- mau nĩmo nĩ itũmi imwe iratũma mũtu ũthiĩ ũkĩingĩhaga Mm. thĩinĩ wa thoko. Mm. Still kwĩna competition nene mũno thĩinĩ wa production ya mũtu. Mhm. Ũngĩrora kambuni iria cikuo cirathondeka mĩtu, Nĩ nyingĩ mũno. kwĩna Pembe, kwĩna Soko, kwĩna Uriri, kwĩna Ona Tea, gĩtagwo kwĩna Tea. Polini, Bigwa. Ingĩ ona ũtarĩ waigua. Ingĩ-

ona andũ marĩ arwaru yeah. kana marĩ ciana cinyingate mm. no nginya andũ mambe marĩ yeah. mm. mũndũ ũgwĩtwo uh, ruto rĩ mm. when he was rising to power mm. atikire advantage na maundu mari natural cause yes, yes. matangiacenjirio in the times of uhuru tondu uhuru ni ahurirwo ni ni ngigi Mũno. That was a natural cause. Mũno. Nĩ kwagire mbura. Yes. Uhuru ndangĩagĩrire mbura kana ngucie na huku. Mbura ndĩtegagwo ta thamaki. Ndĩtegagwo nĩ ngoragwo. Nĩgĩkirie neti. Aca. Nĩgĩkirie neti matu-inĩ. Aimena ikũmi. Mbura ikũmi. Aimena mbura ikũmi. Eh. Eh, gũtingĩthiĩ ũguo aya uhuru nĩ akorirwo nĩ kĩndũ gĩtagwo corona yes in his eh, lane yes so nä å ndå wa weakness ici rä mm. ciagä ire kuo rä agä tä kä advantage Mm. nĩ ingĩtĩkia ma nĩ mũndũ rũme Yes. angĩtwenderia maguta betũrũ Mm. ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kuma bũrũri-inĩ wa Kenya Yes. Atĩ tũgathiaga harĩa twekĩrĩrwo betũrũ Mm. na rita ciringi Yes. na ite kana ite Yes. no ti kũhũra uh, uh, tũ- tũrenderio betũrũ maita matatũ ma ũrĩa ĩkinyĩte Yes. uh, ingĩtĩkia nĩ mũndũ rũme ũngĩgũithia prices ta icio no rĩu Eh. mbura-rĩ nĩyo yurĩte ngano ĩkaingĩha Yes. Ngai agatũ favor. Rĩu bũrũri ũngĩ wa- wa- Na tiga nĩ Ngai brother. Ngai nĩ onete mũndũ ũyũ. Eh? Ũrĩa agatwĩka. Ngai akĩmenya kure. Ngai nĩ arĩtie na njĩra nyingĩ Na mũno. nĩ ũyũ andũ arĩ wa mũrengo ũyũ. Niĩ rĩ, Nĩ waregete mũrengo ũyũ. ndaregete, Eh. no rĩu nakuo rĩ, Na ngakũhunjĩria ũhoro wa mũrengo ũyũ ũkaũrega mũno. ngaũrega mũno, Nginya ngakũhoera. no ndũkariganĩrwo atĩrĩrĩ, Eh. onokorwo twacokire tukihana ka twacenjia ri mm. ni tondu wa pressure yes tondu wathi kwi mamu wanyu eh, wathi eh, gwi baba wanyu eh ru na green wathi kanitha ini akwitwo ni huru baro pasta no aya me huru baro iguru wathi kuri ara taku kunywa cai eh. ndungire kunywa cai na thayo eh ugikora ta we thi yaku ika wakiuga atiriri onokorwo ni njui mundu uyu mundu ni muiro ri he ruru yugaga atiriri if you can't beat them join them Wokire cingo upande. Ĩ, no thamiri nĩ yanjĩraga haha njĩra to ĩno ĩno wangware ĩno ĩno kururia Kururia Ĩno ciana ĩratũtwara- tukanyua maĩ therereka-inĩ. Tũtigakinyĩra maĩ. ĩno thĩrĩrĩka Mm. nĩwe gũtũnina no ũrĩa Na tũkuga- yatwĩkire yatwĩkire ta wa kagogo karĩa gathiaga rĩrĩ Eh, karĩa kehenirie hiti mm, akĩmenya ici hiti yes nĩ mũgwĩtĩkia mũtirĩgiaga andũ Ĩ, nyitai ruoya ĩ, ĩ, nĩ mũtware kũrĩa mũkarĩa mathunya ĩ, Mama kuhĩrĩria eh, kaguoya gakwa tuĩka. Gakĩambia gũtweka. Eh. Gakĩambia gũ na nĩko manyitĩte. Eh, nĩko manyitĩte. Makĩharũrũka. Cithuaga ona ũmũthĩ. Ona ũmũthĩ. Nĩguo twekirwo. Cindĩkire magũrũ. William Ruto rĩ. Mm. Mĩguĩ yake yothe rĩ. He kĩndũ Ngai aheaga mũndũ. Yes. Hĩndĩ ĩrĩa thĩinĩ wa maandĩko ma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaya rĩ. Mm. Gĩoka gĩkiugaga atĩrĩrĩ. Mm. Onokorwo ndikĩrĩ mũhunjia. Mm. Nĩ kĩo kiugaga atĩrĩrĩ, Mm. Ngai angĩkwenda Mm. akũheaga andũ. Mm. Opposite, Mm. Ngai angĩke- angĩrakario nĩwe Mm. akweheragĩria andũ. Mm. Na njĩra ĩmwe andũ mokaga rĩ, Yeah. mokaga na kibali Mm. na indo iria ũrabatara. Yes. William Ruto rĩ, Mm. rĩrĩa Ngai amwendire nĩ tondũ wa ũrĩa athire kanitha-inĩ na akĩrutĩrwo magongona nĩ ahunjia, agĩitĩrĩrio maguta, agĩturio maru, akĩgaragario na agĩkorwo othekirwo rĩ, Mm.

No gacoka kamenya ndigwĩciria kwĩ mũraika mũirũ ũũ. Aca. Eh. Actually rĩ, kũringithania Ruto na mũraika rĩ. Noga wa nduma. Noga wa nduma tondũ wa rĩrĩ. Ta rĩu nĩndĩramũthikĩrĩirie akĩaria ũhoro ũcio kũrĩa kanitha-inĩ. Na kwĩna mũtumia wa Arangwe. Ũramũringire. Tondũ anabii ama matikaga. Matikaga. Matikaga. Atiagaga ũmwe matigari ma Ngai. Matigari ma Ngai. Aramwĩra nyamũ ĩno ya China sha. Eh. ĩno mm. inaumiza wa mama mm. aramwira mathina maria me bururi-ini uyu mm. ni maingi muno niguo kanitha ona ingigeria guthambia William Ruto ndingihota matikuhota no no mahote kuria kungi mm. na actually tondu ni ni tondu ni tite William Ruto eh. western yeah. nigetha ambia twara tware kiria tuheaga eh. na kuu Rĩu ona nĩ amenya gwaka kanitha e wika. Aiga nĩ gwaka. Kanitha metagwo metagwo. Kanitha ndĩakagwo nĩ moko mena thakame. Eh, rĩu ũyũ ndĩgakoe kanitha nĩ hekarũ ya nduma. Rĩu kĩu no kĩnyũmba nĩ Babeli kĩnyũmba oro ũguo. Tondũ moko ma William Ruto mm. maihũrĩte thakame ya ciana cia Gen Z. Ma. Ihũrĩte thakame cia maandamano ma last year. Mm. Ihũrĩte issues nyingĩ mũno. Mm.

maraumaga wamburu anake acio rĩ Mm. a- anake acio kĩmani no no nĩ appetite ya gũtonga ii. anake acio rĩ Mm, mena appetite kĩrĩa marona thĩinĩ wa thirikari matiĩciragia no makore mena indo iria menacio Mhm. ndokae gũthanga na mwanake mũnini Yeah. wĩkĩrĩte mũhiki haha thutha Mm, ateng'eretio nĩ anake mena mĩcinga njohero ĩĩ, na ngari ndungu ndungu na mabendera ĩĩ. na mbeca nĩ tu mbuti Aya, akuĩte mbeca haha ena milioni ta inyanya Mũndũ ũcio ona angĩrwara arakua ahikia nĩ mehana maramenya Yes. arathi arathi nao na matingĩrũa ona tiga gũthiĩ gũkoma nao marathi makĩhũranaga haibaĩ nĩ kũhi- nĩ gwetha gwa kũhira indo Ĩĩ. Nĩ gwetha gwa kũhira indo William Ruto arigicĩirio nĩ anake acio Mm. na nĩkĩo gĩatũmire awini kura Mm. tondũ the young the age andũ arĩa me under 40 gũcoka na thĩ nĩo the majority yes but Gen Z nĩ maraimirire na hinya mũingĩ mũno Mm. na nĩ yuthi aya anini Yes. na maraiga Mm. we Yeah. ndũrĩ president witũ Mm. na we no nginya wĩinũke Mm. na nĩ ngwenda kwĩra William Ruto no wone kaĩ rũĩ rũhohete rũkirĩte Mm. no harĩa rũkirĩire nĩho rũrikĩire mũno Nĩguo true. rũĩ rũrũ rwanake Mm. ona matirenda maũndũ maingĩ Mm. no kĩrĩa kĩnini marenda harĩ we Mm. quality education Yes. access ya mawĩra Mm. opportunities iheanwo wega Mm. ta rĩu nĩ kwarĩ na policy yabangĩtwo nĩ thirikari ya Jubilee yes atĩ 30% Mm. eh, 70% ya tenders ici ciothe cia thirikari Mm. irĩheagwo the youth Mm. the physically challenged yes na women Mm. maũndũ mau mathire kũ Ah, kĩo ũrakora nĩo ma- mara- marehe mawĩra oo Nĩkĩo kĩatũma anake marakare. Rĩu ndĩronire methete methete Mwarabu na ndiũĩ kana nĩ wa biũ. Mm. Ũrĩa wathomithagia harĩa Poly Ĩĩ. atĩ atĩ nĩ maroya andũ mathiĩ Mjengo Kataro. Na kari- Kataro andũ arĩa me Kataro mũtwĩre Mm. kana mũndũ no ahote kuma Kenya athiĩ Qatar. Kataro agake Mjengo wa mahiga. Brother nĩ kũrĩa riũa rĩkoragwo rĩikaikũrũkĩte. Ona nĩ magĩthiĩ make-ĩ. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Eh. he mũthuri ũmwe njũĩ. Eh. Eh, no ndigũkũmwetera haha. Ĩ. No tũkĩnyue cai no ngwĩre. Mm. Na nĩ a- ndahotete kũmũkuhĩrĩria hĩndĩ ya campaign ya 2017. Mm. Na nĩ endaga gĩtĩ kĩa ngavana Kiambu. Mhm. Na ngav- na mũndũ ũcio-rĩ, Mm. athiĩte agetha athũngũ. Mhm. Athũngũ. Ehe. Tondũ nĩoĩ

na kambuni iria igũkunũka gũkũ Yeah. anake mekwandĩkwo Mm. wĩra nĩ kũrega marĩregaga Aha. nĩ mbeca kũingĩha Yes. tuona mũthũngũ ũrĩa harĩa aikarĩte thĩ ndũrĩa ndaranyita tondũ mũcemanio twaragio na gĩkũyũ Eh, ndũrĩ na- eh, ndacika. twaragio na gĩkũyũ Eh, mũndũ ũcio rĩ eh, andũ nĩ makenire mũno Eh. na tiga nĩ maratathi marehire thĩna eh. twatigirie hani Aya ni. tũmũhe gĩtĩ Eh, mũndũ ũyũ ũrokire wa kataro rĩ eh. angĩũka na mabomu rĩ eh, na mbairo akĩheo rĩ eh, egũtinda akĩandĩka hau eh, details cianyu eh, na mũkahũrĩrwo mũhũri Mm. na tondũ ũrehetwo nĩ thirikari rĩ mm. mũtingĩrega Mũtingĩrega. but waiting period Eh. no ĩprorongwo gũkĩra Nginya mũtumia akĩgĩa 2027. kana Ũkaiguria njogu. Eh, twĩrwo atĩrĩrĩ. Nĩ ũrahĩtũkire any time from now no gũthiĩ. Eh. Nake William Ruto na andũ ake rĩ na thirikari yake magĩthiĩ makĩraga andũ atĩrĩrĩ nĩ mũroni. Eh, ona ũkĩrĩ ũkĩrĩ ũkĩrĩ ũkĩrĩ seneta wa Rogota. Eh. Wa Rogota mbia cia ciana yes. aracitwara gĩthomo ngakũ. Osingishu. Eh. A ah, Finland. Aracitwara Finland. Finland. Na nĩyo ya mbia. Na nĩ areherirwo kĩci ni igoti actually. na mbia cia andå wiki ä rä a senate ĩravotagi eh. senate ũcio condition ĩmwe aheanire gwĩ thirikari nĩ getha ikie voti ya kuga gacagua must go Njehererio cira wa Fini Rani. kĩci ĩno njehererio akĩehererio kĩci ĩyo na agĩthiĩ na agĩikia voti gacagua must go na man eat man na society gũgatuĩka Kĩrĩa gĩatũma mbeca icio cirogotwo cia Nandi Eh. nĩ getha cioneke mbeca cia campaign Oh, ya ya mũgathe. ya 2022. Ya mũgathe. The Nanga nĩ tũkĩonete ruo. Brad Hards, Eh, Brad Money. Brad money. Na ici itikamahe thayũ, Ndama. itikamahe thayũ. O na akao na ciana ciao. Maya korwo ara mahũri maimbe kũimba. Bũrũri ũyũ wĩna impunity igũrũ mũno. Mhm.

Irakuĩra harĩa ikwenda. Ĩngĩgwa wĩ thĩinĩ. Irathiũrũrũka round about ũrĩa ikwenda. Irakuĩra nginya round about. Irakuĩra harĩa ikwenda. Iraita harĩa ikwenda. No ũcio nĩ thĩna wa ngoro tondũ rĩrĩ, mwanake wa president kũgũra matatũ rĩ. Areci nĩ rĩrĩ, andũ aya mageragia gwĩciria atĩrĩrĩ, mũgĩkũyũ atongeire kũ? Oh, nĩkĩo maracaria. Marora sector ĩmwe rĩ, makona ĩrĩa dominatĩtwo nĩ gĩkũyũ rĩ, nĩ ya transport sector. Mageciria no gũthiĩ kambuni. Na kuoya ngari. Woe ngari. ũrehe bara, wĩkĩre Ũtindagĩrio maguta nduka. na ũthondekere ndereba, hwaĩ-inĩ ũreherwo mbeca. Rũrĩrĩ rũrũ nĩ rũrathimwo Biacara brother. nĩ ĩrĩ kibali Rũrĩrĩ na rũrũ nĩ ĩbataraga rũrathimwo. hakiri Ĩguo. na kĩrĩa Ngai atakũhete Ĩu. ndũngĩgĩa. As we finish, Mm, nĩgetha eh, tũgagĩũka episode ĩyo ĩngĩ, mm. Ah, mũndũ ũgĩtwarĩ gathĩ ndanagĩũka ndanoka tũtiũĩ ũrĩa ndakuga no kamera ĩno ithuĩ no tũgĩtware kwa Rĩgathĩ yes Ah, mheshimiwa Rĩgathĩ ũngĩigua no wĩtĩkĩre njamba ici ciũke na kamera ĩno Mm. ithuĩ no tũke tũtirĩ mũndũ ũngĩtũrũgamia aca na tuoe kĩrĩa ũrenda kuga yes na tũkĩrehe kũrĩ andũ ĩĩ no ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega yes Uhuru Kenyatta mm ũkwĩra andũ atĩa as a parting shot eh about Uhuru Kenyatta tondũ nĩ atũwonete mm

Yes. nĩtũherete Mm. kuma Gachagua Mm. na aya angĩ othe no anini matakĩherete kũringana na harĩa marakĩrĩa Yeah. but Mm. baba ndũkae gũ- kũrekereria rũrĩrĩ na Mm. ndũkae kũrekereria Mm. atongoria arĩa anini atigaru Mm. tondũ hena solution ĩmwe wĩ nayo Nĩguo. one Mm. 2027 Mm. please nyitania rũrĩrĩ Mm. mwĩna Gachagua Mm. Kĩama nĩwe party leader wa Jubilee. Yes. Reke Gachagua atuĩke deputy party leader waku. Mm. Twĩke campaign ya Central. Mm. Tũcomore governors. Mm. Na itĩ ici ingĩ ciothe tũihũrie andũ. Mm. William eh, mũndũ ũgwĩtwo William Ruto. Mm. Tũmũinũkie mm. through kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee. Yes. Na tũnyitane na Kalonzo. Mm. Na tũnyitane na Matiang'i. Mm. Na tũnyitane na Anete Baya and the rest. Mm. Mm. Uhuru atũtongoretie mm. negotiations table-inĩ. Yes. Koguo tuohere Mm. na please ndũkae gũthiĩ. Ona Trump ararĩ mũciĩ ainũkirio na matharaũ Eh. nĩ aracokire Eh. aroka na arareherwo makĩci maingĩ na kĩ Eh. but tomorrow Eh. tura we have a hope Yeah. no gũkorwo president wa America. Wow. Nĩ twakena mũno nĩ tondũ wa gũkorwo ũgĩtwĩrorera. Ngai witũ aromũrathima na amwĩke wega. Ĩtĩkĩra gũ subscribe. Ĩno nĩ tabarĩra ya Njung'wa ya Ũteti. Nĩ twakinya mũico thĩinĩ wa episode ya ũmũthĩ. Tũgũthiĩ na mbere na kũmũrehera maũndũ mangĩ maingĩ. Ngai witũ aromũrathima. Namba yakwa ya WhatsApp ĩ haha nĩ 0725217579. No ũnjarĩrie through WhatsApp. Heana namba. Namba yakwa nĩ 0720241154. Yes, na nĩ ngũmĩandĩka hau o nayo. God bless you. Ithe witũ aromũrathima na amwĩke wega. Shalom, shalom, shalom. Mũrĩmi ũkumia. Kabisa. Thayũ. Thayũ, thayũ.